اے کیا دا پے ول آکھے نا۔ سارے چینل سکرائب کیتا کرو تے
اچھا سنگت ایک سبسکرائب دا نہیں آکھنا آندا تے میں ریکویسٹ کرینا کہ تساں ساڈا چینل سبسکرائب کرنا فالو کرنا شیئر کرنا اور پیارے پیارے محبتاں والا کمنٹ کرنا اے اعجاز ملنگ ساڈی ویڈیو دی سٹارٹنگ اچ ہیں تے اج پیارا پیارا ولاگ بنائینے تے تساں ساڈے نال رہونا ہے مزید محبتاں ڈیونی ہیں تے اج انجوائمنٹ کرویسوں جمعے دا ڈینہہ ہے اج تہاکوں جمعہ مبارک تھی گیا اعجاز ملنگ دی طرفوں سلام کر چھوڑو سائیں وعلیکم السلام اے سائیں سلام اسلام دے وچ وعلیکم السلام ہی آگیا سائیں تے باقی مزید تساں ساڈے نال جڑے رہو تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے والا حاضر ہے یوٹیوب چینل جتنے بھی دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں سبسکرائب مارو تے اجاں گھنن کیا ہے ہن تو میرے کولوں حاج صاحب اساں تہاڈے کول حاضری سبیل گننا کیا ہے پیسے میں نہیں دیندا ایک سگریٹ پلا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اے سنگت سارا دوست ہے اجاز ملنگ سگریٹ گننا نہیں کو اساں سگریٹ دا سوٹا لوے نے سگریٹ پی لینے تے اور میں پیارا پیارا کمنٹ کیتے ہو سارے جڑے ہو تو کو پیارے پیارے محبتاں دیندے ہو زندگی بخیر تو کو اگاں دا سو خوبصورت جے کلچر چیک کروینے اجاز ملنگ بھی سارے نال ہیں تے اساں بھی رلے اے ویڈیو تے رلے راسو جی جی چلو اسیں ویڈیو تے رلے راونڑے ویور پیارے پیارے ویورو تساں سارے نال جڑے آؤ سلام کر چھوڑو السلام علیکم اور اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ویور
ویور ماشاءاللہ ٹرین آندی پہ ٹرین دکھا ہے اج ماشاءاللہ جمعے دا ڈینھ ہے نا عوام آمد و رفت ہیٹھ ریل گاڑی تے ٹرین تے گھمدی ویندی ہے تے ٹرین سامنے ہے نا او سنگلر تھی آئے تھا اے ٹرین آ گئی وڈے دے پہ وینا اے ہی وے ٹرین مال گاڑی نال بال پتنگ بھی اڑیں دے بدن کیونکہ پتنگ باہر دی موسم آئی ہوئی ہے عوام پتنگ اڑیں دی پئی ہے تے ایڈو ماشاءاللہ پہلا چھکڑا ویندا پہلا چھکڑے گنتی کرو کتنے ہیں انہیاں ٻوگیاں گنتی کرو کتنیاں ہن۔ سرائیکی تے ویسے کوئی چھک ٻوگیاں اے چھکڑے آدھے ہیں تے لیکن اردو دے وچ ٻوگیاں شوگیاں پتہ نہیں کیا کیا ہی کو آدھے ہیں تے نال سارے ایڈو ماشاءاللہ آج مزدہ لگا ہوئے بس لگی ہوئی ہے اے کسے دی مہندی ہے مہندی چاہ کے بہندی پئی ہے تے اللہ پر او خیر سورج بھی کنی کٹی کھڑے آج اللہ پاک دی رحمت تھی گئی ہے تے ماحول بڑا وی آئی پی ہے دلچسپ ہے تساں سارے نال جڑے رہے سو محبتاں دے سو سپورٹ کرے سو

پیارے پیارے کمنٹ کیتے کرو پیارے پیارے کیونکہ سارا گیٹ اپ ویور ہوئے انہاں سارے گیٹ اپ نہ ونجا ہے کیونکہ ملنگ جے بندے سردی بڑی لگدی ہے انگل اساں گیٹ اپ اپ دا وہ رکھے ہوئے تے باقی بس تساں دعا کیتی کرو عام دو رافت جاری ہے تے پیارے پیارے وہیں تو کو ویلاگ دکھے سوروں دے سرائیکی کلچر دے ویور ہے ماشاءاللہ دیکھو اٹھاں لے آندے پے وے اٹھاں دے پن چیک کرو ویور

کیا بات ہے ویور میں آدھا چس آ گئے کہ میں آدھا محبتاں ونڈو سارے نال ویور محبتاں ونڈیاں کرو۔ ویلکم ٹو بیک ویور کافی گیپ توں بعد آ گیاں کرکٹ والے گراؤنڈ اچ کرکٹ دا میچ تھیندا پیا تے تساں ساڈے نال جڑے راونڑ تے تہاکوں پیارا جا ماحول کرکٹ دا میدان ڈکھینے سجا ہویا بڑا پیارا اور خبصورت کرکٹ دے جتنے شہین لور ہن ساڈے ولاگ تے حاضر تھیون تے پیارا پیارا ماحول تہاکوں کرکٹ دا ڈکھاؤ۔ عوام لگی ہوئی ہے کرکٹ دے میچ تے مست ہے تے باقی تساں منجوائے کرو تساں کو پیارا پیارا خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے ماحول ولاگ ڈکھے سو راں دے۔ میں آدھاں ویور میں آدھاں کہ چس کروائی کھڑے نا عوام کرکٹ دے کھلاڑی لگے پین کھیلن دے۔ مست ہن تے باقی تساں مزید محبتاں ڈیونڑ ساڈے نال جڑے راونڑ تاکہ میں پیارے کرکٹ دا میچ ڈکھے سو اگاں جڑے راو اگاں ڈکھے نے ماحول بہت پیارا ویلاگ ویور ماشاءاللہ کرکٹ دا میچ بڑے زوراں شوراں دا چلدا پیا تے تساں مزید جڑے رہو اساں انجوائے کریندے پے تساں انجوائے کرو خوبصورت جا ویلاگ تے میں آدھا الس آپ بکلم خود کیا بات ہے میں آدھاں کہ شاٹ مارن لگے شاٹ نہیں لگی ویور میں آدھاں دلچسپ میچ تھیا کڑے سردی چس چاہی کڑی سردی فلے ویور تے بس اساں انجوائے کریں دے پہ تساں بھی سارے نال جڑے رہو مزید انجوائے کیتی رکھو تو کو پیارے پیارے سرائیکی ماحول دا ویلاگ لکھے سوراں دے اے بھی سارے سرائیکی دی سخاوت تے کرکٹ دا میچ ویور ہیں گلو اساں جڑے پہ لگے پہ دے دے پہ تاکو بھی دکھیں دے پہ اساں اپنے پیارے پیارے ویوراں کو پچھا نہ چھوڑو ماحول دکھیں دے ہو